Our sister Abi and family, she don come outside, Abi and family don come outside, don reply the love when she drop, she don explain the reason why she drop love. Many of us, no be me o, I no attack her, yes, I no attack her. She get right to do whatever she want to do. You get right to do whatever you want to do. For me, I no attack am, but those people who dey attack her, Abi and family, she don come outside now say she deny Tinubu, yes, Bola Tinubu, she deny am say Im family no even vote for Bola Tinubu and um those um reactors um wey dey give um strong title, you know, she just talk those um things, you know. She explain herself say um sometimes she go go, if you never watch am, go and watch it. She say sometimes when um she go go some platform and she need to drop her finger print to tell that person say I dey support you, she go drop love. No be love say she love wetin that person do. you know she don come outside just clear that hair for me for that part i can say it's true many of us when we be social media when we get uh, youtube when we get sometimes we want support uh somebody we want support our person we want support our you know for her to know say i'm still here she can drop love we dey drop love for him for her or he to know say i come your channel or i come your platform come show you love e go drop something whether hand love any symbol of youtube we dey do am no be abi and family start am yes she say sometimes she dey we dey go that una brothers eh, bob wis eh, eh. she dey go there she measure am o she go go there she go still drop love people go dey say abi you don drop love abi you don drop love she say she dey always dey drop love if you know her for comment section you go know say she na love dropper My beautiful sister, na dis one I dey try to let pipu know, no be sey I no like Obi. Thank God Obi result go come outside now around eleven abi? Obi result go come outside. God give us, let's take it, okay? Why me dey say vote wisely? Why me dey say make dem no make una no collect bribe? Na all those babas na dem dey bribe. But if una look how dis election be, Buhari, two thousand and nineteen, wetin dem say make e bring come outside, dis um machine wey dem take um vote so, e no gree bring am come outside, but e make sure say outside money dry, na all those things na im Buhari do, Buhari no want say make money dey outside and Buhari for me as I dey see Buhari, Buhari want make dis president um president still go north and e no suppose to be like dat, no be only north dey Nigeria. You dey, una dey see am. But for me, I no dey against um vote for Tinubu, um vote for Obi, um Peter Obi, um vote for Atiku, no, I no dey against, I no dey that one. No sell your vote. If tell you say who person wey you wan vote for, vote for am. Who no dey give money no be Obi. If una start to dey watch my video, no sell your vote, no sell your vote. The one wey God know say go favour us, make God carry that una hand go take vote for that person. No carry collect bribe o, I no fit tell you say no collect money, collect the money but go and vote the right person. How dem wan take support person reach? That one na that one. Abby don finally come out now tell una say her own papa, her own family na Obi na im dem vote for. Eehh ok I think na wetin una wan hear, I think una don hear am from Abby hmm Abby my sister come come here your parents, your family na Obi dem vote for Yoruba Bola Tinubu you deny am, your family deny am for vote well anything can happen no be say I dey doubt you o na wetin my people wan hear our many of our social media noise maker Na wetin dem wan hear because you get Obi people, you get Bola Tinubu people, you get all people for your social media platform but you know say now na Obi people body dey hot that is why you go deny Bola Tinubu. My sister it's true your parents vote for Bola Tinubu like me na somebody go come dey say na lie say um my people no vote for Obi. Some people fit still dey doubt am. My own in-law sef for Abuja na Obi dem vote for last night, e no even sleep, e dey panic. My oga dey say sleep, you don do your best, leave the leave the rest for God to judge. Wetin we wan kill ourself for online? Those people wey really dey inside, wey dem wear the shoe, na dem know where the shoe for dey pain dem and na dem know the right person. No be me wey I no travel out of Nigeria for decades, no be ten years, no be five years, no be seven years. No be him, one don take comot for Nigeria, wetin I dey hear na phone I for dey hear am, Eeh eeh eeh, eeh eeh eeh, like that day when my mama tell me say my daughter I no fit collect money for bank oo, hungry oo, that day I cry, all those things na him we dey hear, but me and you no fit dey our platform dey engineer fight, dey engineer things wey una know say e fit cause anything for Nigeria, if Nigeria no dey peaceful e go affect you, e go affect me, why we dey apply this one say let peace reign, Let God, I no fit use this my social media because Bola Tinubu get e whole squad. That man say that man don old. He don get e whole squad. E whole squad no dey make noise like this again. Why people dey make noise for Obi? Na im make me dey always dey use Sowore as an example. Sowore four years ago, abi five years ago, abi I no come remember. This is how people make noise. I believe say Sowore noise e engineer people, youth to vex come outside and know their right. Yes, but this Peter Obi o now, una see say ah, As Showorate come out four years ago, Peter Obi o now, e carry weight. Many people, you dey see am, e carry weight. At least the election dem drag am. My advice go like this, don't ever lose hope. Whether Peter Obi win, whether Peter Obi no win, don't ever lose hope. Keep pushing till we vote those our babas comot. No be say only this one we don tire and I make a video when this lady if na curse I curse her now many of e hater e lover dem go dey there ooh Sandra I make video about her wetin she talk say no be say the man go still because I dey see many people now some people no even come get respect for their elder dem no even get respect for their mama wey even put dem for womb get respect for their papa wey give the mama the pregnancy make e dey carry dem no even get respect dem dey insult anybody dem dey insult their elderly now because of say vote Make this man no still go there una pressure na u still dey use am dey push am dey push am dey push am I think Abi don come out na don deny Bola Tinubu I think na the class I think na that one una wan hear Abia online noise maker that's why I call people online noise maker let people free free let people do wetin dem wan do wetin Abi and family talk he say no be today he travel he comot for Nigeria that is true no be today he travel comot for Nigeria

As una dey engineer, if something come really happen, wetin una wan talk? And na many of us wey dey this abroad, na many of us dey engineer those killing wey dey happen for Africa, mostly Nigeria, my country, na people abroad. I watch this my East sister when she blast people, when she say una go dey abroad, una go dey social media, una go dey make noise, una say make people no come out vote. If people no come out vote, who go vote? I don forget her name. That lady, she get sense. Start following her. Dat lady, hey I don forget her name, she get sense, she's wise. E say una wey una dey abroad na una dey engineer the killing, papa go go farm dem una go kpai am, mama go go market una kpai am, student go go school una go kpai am. We the social media noise maker, the abroad noise maker, imagine Abbie don come out na e tell una say na Bola Tinubu dem deny am, that is Obi na e parent vote for, na e family vote for, um take am or you leave am. Take am or go knack your head for where you wan knack your head. Stop insulting people, stop insulting people, let people be. As you take see um Obi, no be so another person see am. I pray make dem win, who win at all, I'm happy, I happy for dem, we dey inside. I think dem say the rich dey cry, the poor dey cry, the average dey cry. No be una suppose to dey tell dem say see wetin dem wan do, dem don already know wetin dem wan do. Let's stop deceiving ourselves, let's stop making noise or online, I dey call dem noise maker, noise maker, the time of Sowore na im I take see this social media finish, noise maker, just sit down dey make noise. Abi don tell una now say because e no wan, e say one of im subscriber e mean a lot to am, one subscriber say e mean a lot to am, e say na this social media na im she take dey feed, abeg say make you no unsubscribe, na who because she get all kind of people for her social media she look am say Bola Tinubu bo- people body no dey hot but eh, eh, Obi oh, eh, Peter Obi people body e dey hot that is why I come outside come declare say na Obi na Peter Obi na he she dey vote for before our stars come outside they are Peter they are P Square they don they don ever come out before before Shoma Shukuka before those people the wise woman wey come outside na as I still dey talk so Mama G, I will bring the video come for una. He say I wish all the candidates, the wise person na so he dey act. I wish all the candidates. If you be social media person now, you no suppose to say na this one I dey join, na this one. Go and watch that elderly person, e fit senior your mama, e fit be im grandchild. Go watch am. But she know who she wan vote for. She no be fool. Mama G, G for general, patient. She know who she wan vote for. Go watch wetin she talk.

No because of say person no make noise yo dey attack am. Calm down do do normal where wisdom people where people wey get sense where dem dey for generation generation I no sure say you go ever reach there you get sense pass man my G patient patient uzoku something like that I don forget her name you get sense reach am go to her platform and see how she take do those are the people you suppose to dey look you go say okay when you dey insult make una stop insult Una don make um our sister tell una now say e parents leave Bola Tinubu go vote for Peter Obi. I think na that one una wan hear. Mm. And my sister, Abi and family, please, I wan still use this opportunity to talk to you for about um, our thumbnail. I beg, as you say you dey reverse Anything wen you no understand back to the sender e good you fit reverse am back to the sender but you know say that person no mean bad to you na just click bait na just um thumbnail he want people to click okay you fa you go fit reverse am back but no be for bad no be for hate she that person she or he no hate you i no even know the person wen you wen you talk she no hate you na just do thumbnail You na social media now, you be content creator okay, she no mean anything bad but as you say you reverse it back, yes you fit reverse it back in your own heart but that person I can say she no mean anything na just thumbnail um abi you don receive um um me I no measure am she no dey measure am that person don receive um strange bullet she just how wish I think you see am now how wish she put am now say hey this person oo bin dey do well now hey oo God glory nobody go watch am Nobody go click am. As put that thing, na many people start to dey touch am, touch am, then dem dey screenshot am for you. You no see people? People in this social media, na bad bad thing na im dem like. Bad thing, bad thing na im dem like. Before I I forget this one, our sister Editorial, she go vote na. She use her platform take make noise. She no make noise, but she gently, gently, gently go vote. She go vote. Una no see her? When she go vote with her husband, her husband first go, na where her brain reach. But Nello, Nello carry hand say no, I will use my platform, I will use, everybody no be you, everybody no be me. That's why I dey say let people do wetin dem wan do. My people this my video don too long, I will see una in my next video. Abby don finally come out say she, na Obi her family vote for, okay? And our sister when e vote, she no make noise, two million plus, wetin dem call her, editorial, she go there go vote, she want, she know wetin she wan do, she know who she want, she and her family. Those are the people that want, they, they really need something. Make we stop to dey attack people. No dey insult people parents. If you see some those people and eh, children, shey go let you look their face? Just because of say you get uh, one like cheese, no let person hear word. Just because say you fit sit down for social media, make noise. What is this? Make we call a space a space o. Oh. Hold your side. Make everybody hold their side. Stop insulting people, papa. A lot of people dey pass through suffer.